YouTube ya ɖe meʋui menye nye ta meʋui o lo nye ŋutɔ ya mele nyewo akametiwo me mele nyewo nuwo wɔ ho aha vɔ ewo ya medi be makpe ɖe ŋue ewo ya medi be ayi efu yi mekpe ɖe nye medi be nakpe fu ma o. Yo nɔvi lɔlɔ me do gbe na ame sia ame va mɔ dzi ne nya me ne va mɔ dzi jagba na subscribe ne subscribe vɔ la ke ma na ma video kple ame nɔvi akpa ma ele veve ɖe egbe nu sue ɖe me ga be makɔ da ɖe mɔ dzi kple susu be ne míle tsitsi le agbea me ɖe míanɔ nusrɔ̃ le mía nɔwo gbɔ tso ɖevi me ke amenɔ sese be ame ɖewo le mía dome yewo wɔ ɖeka ɖeka wɔwɔ ma ye ame di be maƒo nu tso ŋu megblɔ le nyewo video ɖeka me be asibide ɖeka ɖe melɔa dzoka o asibidewo ƒete aƒoƒu hafi nate ŋu alɔ dzoka hafi nate ŋu aku tsi asibide ɖeka ɖe mate ŋu aku tsi na o ta asibidewo ɖe woaƒoƒu hafi wòate ŋu aku tsi Enu yi ta me be maƒo nu tso ŋue ya nye be tso mɔzɔzɔ ŋu. Mebe manɔ nu ƒo tso mɔzɔzɔ le dɔ ƒe akpa dzi. Especially le Dubai le fi di be yeava duya me. Ele veve ɖe be euh wokple ame ɖe miakɔ mia ɖokui kɔ ƒoƒu abla nu na mia nɔewe. Nɔviwo le aƒe me ɖewo nyieo, me ɖewo vivie o. Etɔ kple nɔ, esrɔ̃ kple viwɔe. Vovototo ma le mía dome vɔ ne miate ŋui, ele ŋkɔnye se fifi la, miate ŋui ɖe. Adamu me di be mado na ame ma, egɔme nye be medo go eme nɔ University of Ghana, medo go ŋutsuvi ɖe le University of Ghana. Enye nye senior, vɔ eva kpɔ be no, ŋutsuvi aɖe naɖe le ŋu mate ŋu nye kple mía te ŋu afe, nye kple mía te ŋu azɔ. Ko menɔ nu srɔ̃ le eƒe asi me. Abe ya tse nɔ nu srɔ̃ le nyɔa si me he ma dzo le Ghana kɔ va fii zi ɖeka koe ame me sign wo passport, fill form kple nu sia nu ne. Me dzo le dɔa me me xɔ ɣleti atɔ̃ eya ya tse dzo. Fifi la ma nɔ nu ƒo kpli wo ele Vietnam fifia le dɔ wɔm. Yi yo nye nyewo senior. Eh, nu yi me ma ƒo nu vi ɖe tso ŋu eya nye be mɔ zɔzɔ ɖe me kokoko be wo ŋutɔ nye me nya ƒome ka me tso, nye me nya aƒe yi me tso. Vɔ ne. Ame de le asi wòe kpɔ be nye mate ŋu aka ɖe edzi. Nye kpli mía kɔ susu kɔ ƒo ƒu. Ekɔ fifty Ghana kɔ va wòtsɔe kɔ fifty Ghana kɔ va ezu hundred Ghana cedis. Ele lowo me. Ekɔ emi fra kɔ va wòtsɔe kɔ emi kɔ fra kɔ va ewɔ due mil. Due mil ele da ho me. Ame ɖe kɔ ve mil kɔ va eye wòtsɔe kɔ ve mil kɔ va. Mia bla nu na mia nɔewe ne mia te ŋui ƒome tsi tso no nɔ teƒe kple susu be mia do asi na mia nɔ nɔewe. Mebe mɔzɔzɔ ne mede o vivia o ɖe mm, anyi na amewo mezɔ mɔ o ya ta míatɔ yiwo me libya gbedzi me mava fia o ao ado ya me ʋu tso aƒewo me akɔ va duya me míafia nuwe manɔ duɔ me yi mele nusrɔ tso ŋu edidi azɔ aƒe me makɔ va mɔ dzi gbanye medi be mawɔ egɔme nye be amewo ava nɔ fu de na woava nɔ vɔ mesute ɛɛ mesute mebe nyo nɔmba ɖe makɔ video kɔ va ɛɛ leke magbɔe makɔ code kɔ va da ɖe nyo video te kple susu be ɖeko na scan kple ne le nye kpɔ ko kɔ ame bubuwo fone ale alo na ƒo video le ameɖewo fone dzi o scan ko ekema wage ɖe nyo group me whatsapp group me Ne ge ɖe eme ko la, woaƒo nu kplim direct. Menye ɖeko matso woava gblẽ game nam o ao. Egɔme nye be game ye ya nye ga. Game mesu mía si le fii o. Ne va do ya du ya me, wòakpɔ be ŋkeke tsɔ wu eye le aƒe. Ŋkeke tsɔ le fii bia ame sia ame kloe. Ŋkeke game ƒu du le du ya me wu xexeame ƒe akpa sia akpa. Egɔme nye be, efii ye nye ʋedzeƒe. Ekpɔe ɖa ɖe tanye mekɔ nyewo game kɔ feo ta ne wònye be mava xɔ ame sia ame ame sia ame anɔ nye yɔla vovo manɔ asi nyo ta míayi ɖe whatsapp me mi va ge ɖe whatsapp dzi ɖe ekema matia ame yiwo ate ŋu ayɔm direct kple nyewo united arab emirates ƒe nɔmba ele gɔme si nam be hã akpa ma medi be maƒo nu tso nye medi be video nɔnɔ didi o nui meƒo nu tso egbe eya nye be nyewo ta do dzi no egbe eya nye be Ne wònye be wò ɖeka wòmate ŋu akɔ wò gakɔ ƒoƒu azɔ mɔ o ɖe? Di ame yiwo kpli miate ŋu abla nu, mide adaŋu. Nɔviwɔwɔ eya kɔe ma. Nɔviwɔwɔ, akpe ɖe nɔvi ŋu eya kɔe ma. Ame aɖewo kpe ɖe wo nɔewo ŋu mesea wo ŋkɔ o. Ya ta mebe nyemafia mɔ aɖeke wo. Vɔ wò ŋutɔ di ame yi ale miawɔ abla nu kple mia nɔewo. Miblɛ kple susu be agbee nevivi. Menɔ gblɔ be asibidɔwo mesɔ o, ega mele ame sia ame si o, ɖe míaƒe te mílé lé vivivivivi kple susu be agbe nevivi na mí. Dagbe ame bia na wò le mɔ dzi mebe video ne kpɔe ɖe, me ɖomahsi asu ame ɖe si. Edui ame

Ne dzoxɔxɔ ƒe awuwo le, blɛ kɔ le kple susu be ne dzɔxɔxɔ ƒe game do ɖe, wòado dzoxɔxɔ ƒe awu, ne fafa ƒe game do ɖe, wòado fafa ƒe awu. Fafa ele ne fe kpli wa le dɔ. Snow me dza le fi o. Aha, vɔ fafa ya ele. Aya ne lɔ wɛ me wa wa wa dze dɔ. Aha, ta akpa ma ya ma me ƒo nu vi ɖe. Nye me di be video ne didi o. ma video kple ame ɖe be wòaso si subscribe ne na share eh ele veve ɖe mebe nu yiwo makɔ va mɔ dzi ɖe nyime va ma fefu aye fefu like de me tso exercise gbedzi gbɔ ya me be ko makɔ ya kɔ da ɖe mɔ dzi me va wɔ training vi ɖe mhm egɔme ye be ne le agbea me ame yiwo le aƒe ya wole yi le gbɔgbɔ le afɔzɔ kple nu yiwo vɔ mi ame yiwo mi le fi matɔ avɔ aye azɔ afɔ ayi ɖe teƒe ɖe ke didi akpa o egɔme nye be ne menye fafa ele wo la ŋdɔ alewɛ ne menye fafa ta Akpa ma ya mekɔ fi o, vo ya kɔ medo. Ne va do fi no menya ko sugar kple tɔ mi wa ale wɔ gɔme nye be nuɖuɖu ƒe akpa dzi tse la, menye nu vie le dzɔdzɔ le fi o. Enu ma ƒete makɔ va mɔ dzi. Mate ŋu adro nuɖuɖu tso Ghana kɔ va fi o. African shop wa me nene le mia si le fi. Enu ma ƒete mia va ƒo nu kple ŋu kple susu be mava do fi ahaha o, mava do fi atege o. agbie ne vivi na ame nɔ viwɛ eya ta me va mɔ dzi youtube ya ɖe me ʋui me nye ta me ʋui o nye ŋutɔ ame le nyewo aka me tiwo me me le nyewo nuwo wɔ ho aha vɔ ewo ya me di be ma kpe ɖe ŋu ewo ya me di be ayi efu yi me kpe ɖe nye me di be na kpe fu ma o kɔ passport ƒe gakɔ va nyewo passport exɔ ne ne eh, ƒe ɖeka aƒe me kpɔe aƒe me kpɔe kple ŋku Fifia wole ewɔ netsɔnetsɔ. Nye menya ame ka ƒe asi dzi wòava to ne wòakpe ɖe eŋu o. Fafa ya me biana ame sia ame, bia adagbe na ame sia ame. Mawu ga dzi kple anyigba wɔla sogboli sa ne lé mía te ne míanɔ ka me.